کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ پرندہ اپنے پنجن دی وجہ تو جال اچ پھسدا ہے اور انسان اپنی زبان دی وجہ تو ہک سرائیکی دا بہت پرانا محاورہ ہے کہ اے جھا بول بولو جو کوئی نہ آکھے چپ اے جی جھا تے بہو جو کوئی نہ آکھے اٹھ یعنی کوئی بھی گال کرن تو پہلے

میݙا ایں ٹاپک دا عنوان اڄ دا او ایہو ہے کہ پہلے ڳالھ کوں تولو وت ٻولو بعض دفعہ تھوڑی ہک معمولی جیڑھی ڳالھ تھوڑے واسطے بہت بڑی مصیبت دا بحث بݨ ویندی ہے سبب بݨ ویندی ہے ہک میں کہانی تساں دوستاں دے نال شیئر کرینداں تاکہ تساں دوستاں کوں ایہ کلیئر تھی سڳے کہ بولن تو پہلے سوچنا انتہائی ضروری ہے روس دا ایک بادشاہ ہی راز اندلے سندھا نہ ہے یہ اپنے ملک تے بادشاہی کریں پیا ہا تے انہیں ملک دے وچ بغاوت تھئی تے ایک تحریک چلی تے انہوں نے آکھیا کہ روس کوں یعنی جدید جیڑھی اے انڈسٹریل سٹیٹ بنڑایا ونجے تے انہاں نے مہم جوئی کیتی بادشاہ دے خلاف بغاوت کیتی جنگاں کیتیاں بادشاہ کوں اوندے وچ کامیابی تھئی۔ اور وہ جڑا اس تحریک دا وہ انقلابی تحریک دا جڑا بانی آئی رالی سیوف وہ گرفتار تھی گیا وہ جیل لگا گیا تے بادشاہ سلامت نے ان کو سزائے موت دا حکم دیتا تے جڑے ویلے ان کو پھاسی دے پھندے تے لڑکاون لگے تے اتفاق دے نال رسی تروٹ گئی

تے ایندا معافی نامہ بادشاہ سلامت کول آیا تے بادشاہ ایندا معافی نامے تے لکھدا بیٹھا ہئی ایندی رہائی دا پروانے کوں لکھدا بیٹھا ہئی تے اچانک ہی بادشاہ نے اپنے سپاہی کول پچھا کہ رالی سیوف نے آخری ٹائم دے وچ کچھ آکھا بھی آئی ہاں ہوں کہ سائیں او آدھا بیٹھا ہئی کہ رشیا ایک ایجی ریاست ہے جیڑھی کم دی رسی نی بڑھا سگدی۔ بادشاہ تیشے چا گیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اور اوں معافی نامے کو میں پاڑ سٹیا۔ اوں نواں حکم جاری کیتا کہ رالی سیوف کو جیڑا ہے سزائے موت دے ڈتی ونجے۔ اور جیڑے ویلے انہاں رالی سیوف کو دوجی دفعہ پھانسی ڈتی۔ ہن دنیا دی کوئی طاقت نہ آئی۔ جیڑھی اوکوں بچاویا۔ نہ کوئی معاوضہ تھیا، نہ کوئی رسی ترٹی، نہ ای پھاسی گھاٹ ترٹا۔ ترٹی کیشے اوندی گردن۔ اس واسطے کہ اوں ہک بڑدول مارا ہا، او اپنی زبان تے کنٹرول نئیں رکھ سگا، جیندی وجہ توں اوندی معاف تھئی ہوئی سزا دوبارہ اوکوں ولا سزا دے طور تے پھاہے چڑھنا پئے گیا۔ اس واسطے دوستو! کوئی وی گالھ کرݨ توں پہلے۔